ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombeni mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana um ku na mhaka liya ya ti-baby daddy ti-baby mama leswi hi swi vulaka masiku lamawani or hayi va ri hayi laha a sukaka kona ka vukati lebyo sungula i suke na n'wana wun'we kumbe hayi le gangeni i na n'wana wun'we na sesi wo karhi. Xana loko ko lova n'wanuna or ku lova n'wansati a hi nge baby daddy or baby mama mi nge ni yi veka hala ka vavanuna ku yi ta hatla yi twisiseka, xana loko ku ri mina munhu wa n'wanuna na mbala nala ke or na n'wi zilela sesi luyani ke? A ni mi kuma ku ni na nsati la kaya loyi ni ku nga nsati wa mina ni nga n'wi lovola ku nga huma matlhoma manyangweni. ku endliwa mi hi va hi va ni hinkwayo ya malovolo ni tlhela ni va na vana ni va na ximutana xa mina kumbe ni ti tshamela le ka mukhalabye sesi luya a ni n'wi zileli no n'wi zulela because a ni n'wi lovolangi ho va na n'wana swin'we ma ni twisa hambiloko mi kuma ku ni n'wi lovorile sesi luya ivi hi va na n'wana swin'we a famba ya ya tekiwa kun'wana na mina ni famba na swa vutomi ni ya ni ya teka un'wana n'wansati a ni n'wi zileli no n'wi zilela sesi luya. Na yena loko mina no lova loko a tekiwe kun'wanyana a nga ni zileli no ni zilela i ta zilela n'wanuna loyi a tshamaka na yena a nga n'wi lovola na mina ni ta zilela nsati wa mina loyi ni tshamaka na yena ni nga n'wi lovola ma ni twisisa a ni vukati bya nsati wa mina lowo sungula byi file na yena ha lava vukati bya yena bya nuna lowo sungula byi finile ma ni twisisa a ku zilelaniwa kwalano. ma vona se a ni ku na vanhu van'wani mi kuma ku loko ku love yona baby mama va ku why i nga yangi enkosini ya ya zilela baby mama or why i nga yangi ya endla leswi na leswi no hi xito a swi pfumeleriwi swilo leswiya a ni swi hindzini that's why mi twa loko ni vulavula minkama yo tala ni ku Loko i ri ka relationship na munhu tshama six months i nga ha kha miroho loko i ri munhu wa xinuna or i ri munhu wa xisati lani va ni kha ni va inana ni vulela ku va ku kha ku hambanisiwa mimoya liya tingati letiya ti va ti kha ti hangalaka se i ta ya kuma ngati yintshwa ma ni twisisa se naswona leswi a ni zileli mina baby mama a ni yi ni ya ni ya tshama na le ka front seat le hexeni le because of what ni na nsati la kaya. ma twisisa se vanhu van'wana a va koti ku swi twisisa ku swilo leswiwani swi famba njhani hi ku leswiya i kuma ku i ti kokela ndzilo na nsati i ta hlamala a ku vona wena i mbale swimbalo swa ntima i ti vutisa question nsati a ku ah, i ngo mbala swimbalo swa ntima i ku ah, phela mhana swimanimani va lovile njhani mhana swimanimani va lovile hi ku mhana swimanimani a tekiwe kun'wana a ri na nuna leyi nuna ya yena hi fanele a n'wi zilela Swa yila ma ni twisisa swa yila ku va n'wansati wun'we a zilela hi vavanuna vambirhi hina hi tiva n'wanuna wun'we a zilela hi vasati vambirhi lava a nga va lovola loyi u kuma ku n'wansati wun'wana i tshama le mfungwa le lowun'wana i tshama le mikwembu hinkwayo yi va yi kha yi swi tiva ku luya i nsati wa vavasati lava vambirhi i vavasati va swimanimani na loko va mbale gere mi swi vona na n'wina ku i vasati va swimanimani mani na loko no lova va ta ni zilela. but leswiya swa ku mi kuma ku mina ka mhinga ni na baby mama ivi ni ya ni ya zila no guys no, ni tsundzuxa ngopfu hina vanhu vantshwa please a hi rhangeni a hi a hi lunghiseni vu hina ma ni twisa na n'wina vo sesi no lunghisa vu wena i nga twi ku heyi va ri baby daddy yi lovile le ivi i ya ya zila nuna loyi tshamaka na yena kwala mutini ta ku teka njhani swilo leswiya i swi yila munhu i zilela munhu loyi a tshamaka na yena munhu loyi a hanyaka na yena hambi ni khe ni swi tiva ku sesi luya i na n'wana wa mina ntsena a nga zanga va na un'wana un'wana na un'wana un'wana a ni pfumeleriwi ku n'wi zilela hambi ni nga n'wi lovolangi ni tiva ku a ni na nsati ni ti tshamela ni ri nexe na yena tshamela la ri yexe le a ni n'wi zileli ni n'wi zilela va ka vona hi vona va nga tata va fika va ku hayi sesi luya i lovile se hi ri yini hi n'wana n'wina va ka baloyi E va ka Baloyi hi tshama hansi hi valavurisa ni ku a n'wana ni ta n'wi lovola ni ta n'wi hlayisa ku va n'wana wa mina n'wana a nga na xihoxo, dankie.